Bono iga iga ne Elisa bwomaete buna orooche. Tinkagereti ng'a baba nachie korwa mwaye achie komenya aende komenya ekerubo. So eproject eyio as much as ebataete ng'a gokora equitable distribution of development, I think egento bare gokora feasibility study kwanza, barore ng'a region wise eproject eye nere feasible, Yes. yes bagokora igo bamanye komanya ng'a eregion egete affordable houses we can convert it to be this project erakonye abanto. Kwa mfano inche eki nare nare koba ase ecommittee eyio gosemia abaiga bare ko- ko Korenta analyse chinyomba. eh, korenta chinyomba echi. Maybe bare koyeroka ep- eh, affordable houses bikoro nachio korwa ase abafanyikazi Yes. bakoro nachio chibesa egere chiacha gokora affordable housing. O- Ekiagera ekero okoro nachio anene mono enambene neko nacho chibesa echio already they have houses yes, already yes mm. they are established people mm. abange babo chinyomba echi iga chiare gokonya for example muna chiagachire chinsemo chinde nairobi chinsemo mm -hmm. chinde chie chisiti it is well and good yes. kiagera there are employment opportunities abanto abanto mbaganyeti mm. chinyomba chiokomenya lakini iga iga risabu tindi oching'a nyomba echi nchichi gokonya e community tindochi gose inche chikobakonya. Like Musa ocha komenya iga project etaiyo gose Project any etaiyo. form of employment tei around. Eh, ekiagera- Naende mokong'anya korwa chinka chiaino ng'ana mochi kobera surely. Alafu naende egento kende mokwa ngotebia iga, before the affordable houses chiare gocha iga iga, buna mwacha gocha gocha moroche chinyomba chiaga chire chipara gocha Nchire gocha, oo. chinyomba nchire ororo. Yes. Maega chinyomba echi koenda chinyomba echi koenda ma- gochi maega, there are other rooms

wide. Yes. Ba- Barosie nonya ne KMTC, chinyomba chia KMTC, Ase agokina. ase aya akine, Agokina abana ndiyo. baganie chinyomba chiokomenya, Echinyira abari- echi chire iga bosa, Eh, abanto nonya basoa. echi chi- eh, nonya echi chire bosa chiagachire, ecommunity ebenefit. Bono iga this is a project, it is going to die, tari ng'a ngoyesabera e- echiekora ekwo erende echiegwe, but it is good to be realistic.

Omanyete gochia motuga iga, siasa ere motuga iga ne ere very challenging. Na intwe nabo togosaba ing'a Fred Matiang'i aigwe obe oflag bearer because nabwate qualifications chiokoba eleader. Omanyete ndiri okonyora ing'a in order for you want to become a leader you go through politics. Yes. But now we have politicians and And we leaders. have leaders. Yes. Eh, Fred Matiang'i is a leader. So inche nabo ngoteba ing'a Nyasaye atwanchere aigwe obe oflag bearer na intwe tomosupport ekiagera Mokworore chinsemo echi iga chiaratwarire aba president orore buna chire developed. Etofauti. Orore buna kanga buna mwacha iga elami mpaka Ang'ani nsa. elami, Eh. anga chitapu chire kera ase emechie. Chitapu kere ase, chikabro kere ase, chipara echi bagote ng'a ne chia MMCA, chionsi ne chilami kere ase. Bono igaa tiga abagusii twensi toche amo, Kabisa. totebani ng'a amagenderero namaya ekero agocha inka, naende amagendererio agocha inka ekero tobwate obomo. Naende obomo obo iga etokoboreta bono ki tochakire ase Fred Matiang'i, ekere kakoba omo omo president oito o Kenya, na gusii nere totware chipara na twanekera nonye na echibando buna abande bakwanekera chibando chipara. Kwangokire. Eeh. Obomo bochakire ase Fred Matiang'i. Eeh, eeh, obomo bochakire. Okobara Matiang'i, obwo nabwo obomo bwa omogusii. Eeh. Nere ore national nere okobua ore o president. He's the only one we know. Maraga, the way things are, ochire ase Matiang'i.

Inche ndoche mache ang'e eke etebe, ekiagera nonya ndiri twachieche chistreets, Eh. ntwamotebete Aike etebe. aike etebe. Tatobore oto gochia kobuka Tatobore ororo, mambia. eh. Aike etebe, na inche buna abanto bagoteire risese, Eh. inche omanyete ning'iruete gokuna aye. Obe toike etebe, igo bono kwangoseire. Kabisa. Nabo igo bono ara- na inche ngotebia Fred Matiang'i, Aike aike etebe. etebe. Eh. Sindio? Eh, aike etebe, Tomoakere chikura baria tokomoakera, tobare tomanye echiaito echiaba ching'ani iga. Okay. Naende inche ninde ochia obobui moto iga iga. Kabisa. You've come to the end of the show. Thank you. Speak to the people of Nyaribari Masaba. Camera eyio. Eh, inche abanto ba Nyaribari Masaba, buna toikire iga, ntete korabairanerie mbuya mono, ekiagera buna nachagete esabari eye iga, mwang'orokirie obwanchani? Naki mwang'orokirie obwanchani? Mbuya mono abang'ina, abagaaka, abasae, tiga toche amo torete oboonchoreri Nyaribari Masaba, egere eraundi eye torore oboraai bwa omoyouth naki bokoba, egere tochengi ebinto buna biabeire bigokorwa korwa maega torete amagenderero Nyaribari Masaba. Mbuya mono.